gompieno ke di 27 tsa november 2025 go a diragala mo renkeng ya rona ya mahikeng gonne re le mokgatlho wa save mahikeng o emetseng baagi ba Mahikeng o lwelang go bana go bona Mahikeng e boetse mo serodumong sa yone ka ntlheng ya gore go na le dithethefatsi tse dintsi tse di irang gore di re tlhokise e nne tlhoba boroko mo matshelong a rona gompieno re tle go lwantsha sera se go tweng tlhoba boroko ya diritibatsi ke ka moo re leng fa re kopane le sepodisa sa rona le di-department tse di farologaneng tsa tsa bophelo

batho ba ba dirisang diritibatsi ga ba kwale mo matlhong ebile ba iphitlha ba ithaa ba re ga re ba itse mme hela re bona ka bana ba rona ba ba senyegelwang ke matshelo ba ba latlhegelwang ke ditlhaloganyo ba ba tlang ba le under the influence go itse gore ba kopane le tsone dithethefatsi fela ba na le molao o thata batho ba dithethefatsi tsa gore o seke wa bua gore o di bone ko go mang Jaanong re batla go ba raya re re re tla ba tshwara le ga ba ntse ba sena mmala. atlegile bagaetsho ke ga e le gore bagaetsho ba rona ba mo mahikeng ke raya baagi ba rona ba re no to diritibatsi ka gore diritibatsi tse ga di sena batho ba e leng gore ba di reka ga di sena batho ba ba di gogang batho ba ba di rekisang ba tla bona gore this is not the place ya bone ya gore ba tle go rekisa diritibatsi jaanong ga re ratlegile ke ga batho ba rona ba tla ithuta gore no to diritibatsi ba tla re ga ba di batle yaanong re tle go ba fatlhosa gore ba itse gore diritibatsi di dira eng di senya botshelo ka tsele ntseng jang jaanong ga ba ka itse motho mongwe le mongwe a ka itse gore setlhogo sa diritibatsi ke eng ga ka ke a tsena mo go tsone o tla di kganela yaanong ga go ke tla go nna le bareki ba tsone mo tulong ya rona ya mahikeng ga gona gore batho ba ka nnela go complaina right through le right through brigadier gore mekhukhu e tletseng fa e ke yone tlhoba boroko and we don't do anything about it it is high time eh I, I, I once said go, go and, and you did it ko Zerast and it worked gore ga o tla mo mafikeng brigadier tlogela bo bo mafikeng a ke re gate ba a collecta tla ka ba ko lecting be ko sa ba bolela sepe le wena fela o itseng so that re kgone go tla fa ba mo mafikeng flying squad ya mo mafikeng mapodisa ba mo mafikeng csa mafikeng ba sa itse sepe Ba bone fela go tsenwe phakela re tle go thuba mekhukhu e, re bone gore go na le eng mo teng ga mekhukhu e because ga go na gore go ka nna le mosi go sena molelo, ga go kgonege. So it is high time re dira something ka se se diragalang Brigadier. I trust you gore wa go dira se se tshwanetseng ka Mafikeng because ke bana ba rona ba ba bolaiwang ke diritibatsi tse bagolo. Batho ba ba rekisang diritibatsi tse bana ba bone ga ba di je ka gore ba itse gore di phoso. Wa e tlhaloganya? Bana ba bone ga ba je diritibatsi tse. Ga o ka kwa fitlhela ngwana drug dealer a ja diritibatsi, no. Ga o ka kwa fitlhela drug dealer e ja diritibatsi. Why di tshwanelwa ke gore di jewe ke bana ba rona. ke sone se ke reng it is high time re bona gore re dira eng ka se se diragalang mo masikeng a le ya batshabana a le ya batshabana itaele shalaba wena o na le mokhukhu ga a re gore ga re go tshosetse o butseng sepoto ga o ira ka re rekisa papa le nama mare e le sepoto sepoto se re tlo go se tswala ga ona license ya go rekisa bojalwa ga ona license ya go rekisa bojalwa mo reking ye borre ba ba berekang ga ba di-taxi borre tsayang taolo ya lefelo le le berekang mo go lone o ka seka wa ya ko police station o ba go ira ka o rata ke tlile mo ka lebaka la nnake Ke tlile mo ka baka la go thekga batswadi bo botlhe ba ba imetsweng. Ke ngwana le nna ke le so batswadi but since batswadi ba tsamaya mo lefatsheng ke bile mme ke bile rre ebile ke bile abuti, ausi. Ga ke rate go bona nna ke ya ka a le the way a leng ka teng ebile ga ke rate go bona le bana ba bangwe ba le the way ba leng ka teng. but some of us a re na bokgoni ebile a re na maatla ga gore ka re re ka ba thusa banaba gore ba be batho ba ba botoka bophelong it's painful because batswadi ba rona sometimes le bone ba re direla diphoso batswadi ke kopa gore le bolelele le bueng le bana ba lona ebile le beng le nnete mo baneng ba lona because ha le re tlogela mo lefatsheng re sala re sala le batho ba di-family e ba sala ba re bogisa
we are the conquerors re a conquera re tlile go tsosa modumo ba ba na le ba ba na le dikoloi tsena mo koloing gore o tlogoletsa hutana yo o tshwereng lepatata o betse lepatata yo o tshwereng phala o boletsa phala re tlile go tsosa modumo wa gore phansi ka diritibatsi phansi o wele mmuso wa diritibatsi o wele go tloga gompieno lakiki ba mitse ka malantša mo toropong ke kgala a dula mo toropong a tsuba dlu a ira- a tsuba le diritibatsi so ke ne ke setse kgwetla gore ke leke go mo thusa cause ke lobaka a le mo toropong a kgone go change botshelo ba gage yaanong nna mafoko a ka ke gore Eh, batho ba ha ba tlhoke sepe se se kalokalo, ha ba tlhoke rihepe, ha ba tlhoke melemo. Batho ba ba tlhoka lerato ela. So a re ba feng lerato. Ke a leboga. Dumedisa.
e lape gona go chanjara ba bola ka tlhapa ke nna school
ra leboga ra leboga laki re leboga thata dilo tse di a kgonega go na le bogone gore o ka fetola botshelo jwa gago go na le bogone gore sehemo le a se sa letle mongwe a ka go tswa matshediso mme se se botlhokwa ke gore a wena o batla go fetoga ke yo botsa nna ke berekile renke ke mo itse sentle ne ke kolomaka renke le ene ko mongwe wa bathong ke ile ka moo ya eh ka sepodise hela ke mo dumedisa hela ka sepodise Letsatsi le ke neng ke hisa koloi ya batsadi ba ka ka lone, ke ne ke gogile seritibati se ba se bitsang ba re ke Mandrax. Se ne se tlile ka cousin wa ka from Randfontein. Ke a goga seritibati se sengwe ba se bitsa ba re ke Crystal, ke ne ke se reka mo station command-eng sa ko Pamprisstad, ke bua utlwa ke a re ke a re ke neng re se reka mo station commandeng ya ko pampri start And I get any more the lifetime impact tsa diritibatsi. Physical health ya ka ke fetsa go bua gore o nna le di-seizures, o nna le difitse. Ba bangwe ba nna le bana bagolo ha a tla a gola. Re na le this perception gore ngwana brain e nna developed by the age of 18 ka 18 years ya be e se being developed ngwana o le o simolotseng dilo tse ka 13 years o dirileng brain ya gage is damage go se re go se dirang ke go mo fa dipilisi mara they will never ever ba nagane jaaka ba kile ba nagana ha e ne e le gore o ne a sa dirisa diretebatsi Another one ke the emotional impact, quality of life ya gago e nna affected. Sa ntlha ga o itlhokomele, ga o tlhape, quality of life e ko kae? Wa tsamaya o ile go utswa, ha o utswa wa tshwarwa.

ka lebuso le le maatla la morena wa rona keresete jesu tshegofatsa tulo ya rona tshegofatsa tulo e the beautiful capital city the city of goodwill re seka dikeledi a re gopola re a lela modimo o siameng re tshwana le bana ba iseraele ga ba ne ba le babele ba re o re tsholola dikeledi ga re gopola sione modimo o tletseng kgalale ka leina le le maatla la morena jesu let the history of this city to repeat itself ka leina la morena jesu re ya leboga modimo tshela wena morekisi wena le nnaba la motho o itse gore leitlho la modimo ga le ponye ka dinako tsotlhe modimo o lebeletse ditiro tsa gago tse o tla di arabelang ka letsatsi la bofelo mme hela o itse gore mo re kopanang le wena teng ga go kitla go bo go tlhogatlhaga enough is enough Eh, today re ne re le mo campaigning ya save mafikeng civic movement ya say no to drug abuse yes um tharabololo e nna ke e bonang e ka nna teng ke ya gore re boele ko crossroadseng re ye go sheba gore re latlhile tsela ko kae re le setšhaba sa batho ba bantsho whether we like it or not this thing is much more spiritual than it is uh, in the physical as much as we are trying to re leka go fokotsa botlhokotsebe tiriso ya diritibatsi notegi ya phetelela um dilo tseo tsotlhe tseo ke mowa so ke bona e le gore go ka nna betere thata ga e le gore ga re ka boela ko makopanong a ditsela ke bona ke re go tsela modimo e re latlhegetswe ke tsela e borra rona mogolo e ba re rutileng ka yone e leng tsela ya go boifa modimo se re se se se ke se dumelang ke se itse jaaka moruti ke gore lefoko la modimo le gaisa tšhaka e magale ya maphata a mabedi lefoko la modimo le foo go strengthena motho ka ko gare gore a kgone go dira sensible decisions eh motho yo o empowered mo lefokong la modimo from inside eh ga a tseye sengwe le sengwe ga a dumele sengwe le sengwe ene ebile o na le, le, le maikarabelo a go, a go ka tsaya le ditshwetso tse di maleba ka botshelo ba gagwe le ka maphelo a batho ba bangwe event ya rona ya gompieno bagaetsho e ne e atlegile thata Re itumelela gore bathologi ba ne ba thologela mo renkeng baetsho ba tla go ikutlwela go tlala tlhaa, ba tla go ikutlwela go tlala tsebe, ba tsamaile ba fatlhogile ebile ba itumeletse seo. Megolokwane e ne a lela, diphala di ne di a lela, dikoloi le tsone di ne di a lela. go bontsha gore batho ba utlwile ebile ba itumetse ntwa e re tlile go e henya rra ka gore um re berekisana le mafapha a a farologaneng ga se sephodisa fela go na le department of health go na le social development mafapha a e leng gore ke a maleba go na le correctional services jaanong o tla tlhaloganya gore go na le mekgatlho e tshwanang le bo save mafikeng eh, e e leng gore le yone e thusana le rona go lwantshana le botlhokatsebe go lwantshana le di-drugs eh nka go tlisa fa ka gore ke moruti ko kgolegelong I'm, eh, I, for 14 years eh we have these programs yaanong eh re na le s- social working re na le di-psychologist re na le spiritual care so go ya ka bone ebile spiritual care takes a lead when it comes to rehabilitation re bone e bereka ntate re bone re ntsha banna ka mole re ntsha basadi ka mole re le bone le bereka lefoko la modimo le a dira ntate tiro ya gompieno e e nnile manontlhotlho um ka gore ke tiro ya pele ya mofuta o re dira re itumetse and re na le tshepo le nnete ya gore Ha re tshwaraganela le morafe le setšhaba sa mo Mafikeng re ka e wina rona all the civic movements re le nosi re ka se lwane re ka se win mara ha re na le ba sepodisi ba molao ba botlhe ba tlile le le bana re ka ba tsenya sentle mo mo taolong go tloga ha bagaetsho ka mantswe a mangwe this event ya gompieno re ne re re ra go ga mmashole ntwa ya lwana jaanong ntwa e bolotse ntwa e bolotse ka ro- rona we have made them aware batho ba ba dirang di- ba ba tsamaisang dithetefatsi le ba ba jang dithetefatsi gore re ba shebile ebile re a itse gore santlhaga sa dithetefatsi di se kae go tswang fa go a ko pele ba tla ikutlwela botlhoko ga ba sa fetoge mo ditseleng tsa bone re simolotse tiro ka modimo gore ba tle ba boele ko modimong ba tle ba hetoge mo teng ga bone le mo dipelong tsa bone ba kope modimo gore a ba fetole ga ba sa dire jalo ba tla itshwabela se se diragalang mo go rona ke gore rona re le community policing forum re dira sure gore re ikopanya le sephodisa mo e leng gore re utlwa gore go na le menyenyetsi ya tiriso ya di-drugs go gongwe re loma sephodisa um tsebe mme mo godimo ga moo go na le di-meeting tse e leng gore re di tshwara le maphodisa re ba lemosa gore um o ka re mo ditilong tse di rileng go na le bothata bo bo ntseng jaana bo ba, ba, ba diritibatsi and kgangkgolo ke gore ke ratile what uh, one of the speakers a se buileng gore eh, bone ba bereka at a higher level mo e leng gore now eh, lefoko la modimo le dirisiwa to cancel bao ba setseng ba le batona mare e tswa e le gore ha nkebe go simololwa ka bone ba santsane ba le mmotlana ko dikolong um re simolole gape re rute um lefoko la modimo ko dikolong ke lone le tlo kgonang go re busetsa into our origin because we don't originate hela hela mo phegong we originate from somewhere uh, from the creator who created us so it is best for each and every one of us as the community ya south africa gore re boele ko modimong dikgongwana tse di leng mo renkeng re rona ra go lwantshana le sepodisi ga re go lwantshana le disenyi sepodisa sone se tla lwantshana le disenyi ga re tšhetšhele morago um botlhe ga re kopana le bone ba tsaya blame ba isa ko tšhotlhegong ba tsaya blame ba isa ko bagolong yaka re kile ra nna re bua le bone mme gompieno ke itumelela gore ke bone bontsi ba bone ba tlile ba reeditse ba reeditse ka tsebe so we have availed di-points dipoleke tse ba ka yang ko go tsone go ya go batla thuso le rona re le save mahikeng re re re teng ka kwano ba ka tla ko go rona ga ba batla thuso re tla ba isa ko ditulong tse di tshwanetseng eh ba bang ba bone ba tlhokile foundation go tloga ko tlase eh re gantsi re le batsadi re tlhokomela bana fela gore ba ye dikolong eh ba kry-e tsa pholo ba je dijo tse di siameng and all that but we ignore the spiritual life ya bone so ke mo e le goreng they, they, they, they will start to suffer and lack ga ba simolola ba tsena in the society academically ba strong mare go tloga ka mogare from inside ba ba iphitlhela e le gore ba bokoa ke ka moo o kgona go bona ngwana fela yo o nang le degree eh a ka feleletsa a tsaya tshwetso ya go tsenya nyaope ka ka lefka ka ka molomo wa gagwe because that person is ac- academically empowered but spiritually not empowered ha e le gore go na le tletlebo ya mofuta o ra kgona gore re bue le station commander gore station commander o ka re go na le menyenyetsi ya gore eh, o ka re maloko a mangwe a rona a amega mo bosenying ga gona gore station se ka tswa se le eh, 100 meters sa police station police station e le 100 meters away from the taxi rank be go nna le segongwana sa, sa, sa, sa disenyi kamo ke a go tshwaya motsamaisi go raya gore ene wa itse gore um ba latelelana yang ka maemo a bone o tshwanetse a rage ba ba ko tlase a re a re gagamatseng go a ko pele a re emeng ka maoto a re emeleng mahikeng ya rona go a kgonega le bone gore ne ra rwala ditlhako ka kgwedi ya october ra go lela morago gore re bone ngwana a bolaya mmaagwe so seo ke sone se se dirileng gore gompieno re be re le mo re leng teng go kgalemela dilo tse go a kgonega ga re ema ka maoto re ikaelela re be re dira go tlala seatla re tla kgona go fitlha ga gona se se sa kgonegeng mo lefatsheng ke ka moo ke reng re leboga modimo wa- wa magodimo le a le ka bona a ke sheba ko godimo yana a a rwaletse maru go bontsha gore tiro e re e dirileng e ntle jaanong pula e ka nna yana yanela barolong ka gore tiro yone re e phethile Ko pele Save Mahikeng ko pele. Molaetsa o ro kopang ntshang polotiki mo ditlhogong tsa lona ma savers le tla e joina ha le kgaogana mare yaanong because of ntwa e ke ya rona a re tlogeleng go dirisiwa ke di-politicians go lematsa setšhaba bana ke ba bannyane